אונטער די סאוועטן אין יאר נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק. מיר ברענגען אייך אן אינטערוויו מיט אדעלע דאגערמאן. איך האב געהאט דעם כבוד און פארגעניגן זיך צו באקענען מיט איר ביי א באזוך אין קאנזאס סיטי פארגאנגענעם סוכות יום טוב צייט, און. זי איז א לעבן געבליבענע פון אוישוויץ, זי איז געבוירן געווארן אין ניר באטור אין אונגערן און זי רעדט טאקע א גוטן אידיש. איך וויל אויך באדאנקען איר טאכטער לינדע האמער פארן אראנזשירן אונזער שמועס. און אויך קוקי סעגעלסטין די באוואוסטע קלעזמער פידל שפילער וואס האט מיך באקענט מיט לינדע האמער און דורך איר מיט איר מאמען

דערציילט וואס איז געשען אין ישראל פאר די צוהערער, וואס איז געשען היינט? וואס איז געשען די פרעזידענט איז אין געווען אין אין נאט אין תל אביב דזשערוסאלעם אין דארט איז געווען פון די גאנצע וועלט פרעזידענטס אין צוואנציג מענטשן וואס זיי קומען אהיים
די צוואַנציק פארכאפטע
באפרייט פון כאמאס, ימח שמו. צו כ'האב געוויינט ביקאוז איך בין געווען דארט טו.
אליין א פארכאפטע. אוישוויץ. נו, וואס ווילט איר אונז זאגן? מיר האבן באגרעניצטע צייט, איך דאנק אייך פאר די צייט, קודם כל קענט איר געבן אייער נאמען? אדעלא.
אקעי, אדעלא, און ווייטער ווי האט איר געהייסן פונדערהיים? אדעלא אורביילה, מיין פאדער, מיין דעדי, איז געווען א ביזנעסמען.

וואס האט ער געטראגן? א חיות? די בהמות זאגט ער? די חיות האבן געראגען אים אין די סקין.
אהה. און ער האט געהאנדעלט מיט די אלע די פעלצען און.
מינק,
אלעס געברענגט אין סאמערגאט א גרויסע פלאץ. הי וואס ביזנעס מען. ער האט געמאכט שיינע לעבן, האט געבילט פאר אונז א שיינע הויז, האמער סאט געלאזט.
צוריק צו אייער מיידלישע יארן, וואו זייט איר געבארן געווארן? וואס איז געווען אייער שטאט, אייער שטעטל?
נירבאטור,

אונז האבן געהאט זייער גוטע לעבן ווילאנג היטלער איז נישט אריינגעקומען האמער געהאט פון אלעם גוטן צען קינדער איך האב געהאט צען קינדער, זעקס ברידערס און פיר מיידלעך.
קענט איר אויסרעכענען די אלע נעמען פון די ברידער שוועסטער? יא.
מיין עלטעסטע ברידער דבי משה מאריס

און דען האב איך געהאט א שיינע מיידעלע מיט רויטע האר, מיין פאדער האט געהאט רויט, און מיין מאדער האט געזען אויס אביסל ווי איך. דא איז דא א פיקטשער ווען איך בין געווען פֿערצן יאר אלט. וואו, וויל איך זייער זען. דאס בין איך,
דאס איז ביי א חתונה יא? ווען איז חתונה?
זי האט געווען זיבן מאנאט שוואנגער מיט טווינס, מ'האט איר געבלייבט געבעטן צו די געשטן, שיינקייט געווען, דאס בין איך און דאס איז רחל'ע.

ניצול געווארן. איך פארשטיי אייך אינגאנצן, יא, איך הער אז אייער טאכטער וואס איז דא לינדא הערט זיך צו און פארשטייט אסאך. איך בין געווען

און זי האט מיר, ער האט מיך נישט געקענט, און איך האב אים, ס'געווען נישט האר, איך האב געהאט שיינע. איר רעדט וועגן, דאס איז אין דער צייט פון אוישוויץ? אין אוישוויץ.
אין לאגער.
אין לאגער.
אבער ווי אזוי וואלט ער געקענט קומען צו דער טיר? ער איז געקומען צו דער טיר, און ער האט גענומען מיין קלייד, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, און האט געזאגט, איך וויל זאלסט בלייבן לעבן אין אונזער זיין, משה איז די עלטערסטע, משה און נאס איז געווען צוזאמען, משה איז געווען פֿיר און צוואַנציק,

און מיין ברודער ביידע, איינע איז געווען סוי הינגעריג האט געבעטן עפעס צו עסן און ער איז געפאלן צוזאמען און די דויטשן האבן געהארגעט גרייך ביידע. איך האב נישט געוויסט דאס פֿיר פינעף מאנאט שפעטער האט מען מיר געזאגט אז דאס איז געשען קויז יעדע טאג בין איך געגאנען צו ווארטן פאר מיין ברודער. דאס הייסט נאך דער באפרייאונג? נאך דער באפרייאונג. ווער האט אייך דערציילט? ווער האט געוואוסט? איינער וואס איז דארט געווען?

מיין שוועסטער און איך זענען געווען זייער נענט אין די פאמיליע. ווען איר זייט אנגעקומען אין אוישוויץ, געדענקט איר ווי עס איז געווען אריינצוקומען? איך בין אנגעקומען מיט מיין מוטער און אלע קינדער און איך בין געווען הינגעריג זאג איך מאמע'לע גיב מיר עפעס עסן, זאגט זי ס'נאר גארנישט געבליבן, ס'נישט געווען פינעף צופרי, מ'האט געעפענט די טיר.
עפענט די טיר פון וואגאן? פון די, יא. און מען האט מיך אנגעהאבן ביי הענט, און מיין שוועסטער, און די רעסט האב איך זיי נעבעך נישט געזען. וואס איז געשען? אראפקומענדיג פון וואגאן האט איר דאן באגעגנט א מענגעלע אדער אן אנדער? מענגעלע איז געקומען אין אוישוויץ, און ס'מיר געשטאנען אפיל. א פאל. יא.
און ער איז געקומען צוויי דריי מאל א וואך, און ער האט געקוקט ווער איז שוועסטער און מוטער.
צווילינגען. האט גענומען צו די געשט.
וואס? אנטשולדיגט, ווען עס איז געווען א שוועסטער האט ער זי גענומען? אויף וואס? איך און מיין שוועסטער זעמיר נעמער נישט געשטאנען צוזאמען. ווייל ער האט געוואלט כאפן שוועסטערס און זיי אוועק נעמען? יא. דאס האב איך נישט געוואוסט.
מוטער און שוועסטער ער האט געקוקט די אויגן, צו זעמער נישט געשטאנען צוזאמען? זעמער אייביג געווען היער און זי איז געווען דארט. און ווי לאנג זייט איר געבליבן אין אוישוויץ? דאס דענק איך נישט גאנצן, באט איך גלויב א צוויי דריי מאנאט, ס'געווען אבי צען יאר. יעדער טאג. און
וואס האט ער געטאן אין אוישוויץ? האט ער געהאט ארבעט? מ'האט געליגן
און מ'איז געווען הונגעריג, מ'האט געוואלט עסן.
האט ער געהאט ארבעט?
גארנישט. יעדן ווען ווען איך האב געוואלט גיין צו די טיר האבן זיי געזאגט דו דארפסט קודם גיין צו די בעטרום און וואש אפ אלעס יור הענד און אלע זיך נישט געוואלט אז איך זאל זעהן א שוועסטער אדער א ברודער.
לאמיר רעדן וועגן די פריערדיגע צייטן, די פרייליכערע צייטן. איר געדענקט אייער רב, אייער רעבע אין שטעטל? וואס פאר א שוהל זייט איר געגאנגען?
חסידיש. חסידיש?
מיין פאטער איז געווען, יא. ער האט געפאלגט א געוויסע רעבן? ווער איז געווען אייער טאטע'ס רעבע? ער האט געהאט וועמען? ער איז נישט געווען א רעבע, אבער ער איז געווען חסידיש.
אהא. אבער וואס פאר א חסידישע הויף? איר געדענקט עס האט געהאט א נאמען? סאטמאר? בעלזער? מונקאטשער?

האט דער סאטמארער רב געזאגט ניין, ער האט געזאגט די נעם דיינע קינדער מיט דיר, און אונז האמיר געהאט ווי צו בלייבן.

פיר פינעף קינדער און גא טו איזרעיל און גא צו ירושלים נא דער רבי האט געזאגט צו אים די גיי ווי דיינע קינדער פאר דעם האבן מיר אונז געליטן מיין שוועסטער.
יא, איך האב געהערט ענליכע געפילן פון מענטשן פון דארטן וועגן דעם סאטמארער רעבן, וועגן מונקאטשער רעבן.
זיי האבן אלע גענומען זיינע קינדער און געשיקט ערגעץ, און פאר מיין דעדי האט ער געזאגן, דו נעם דיינע קינדער.
אבער אין אייער שטעטל איז געווען א שול? האט איר זכרונות וועגן אייער שול? איר געדענקט דאס? קענט איר דאס באשרייבן?
איך בין געגאנען יעדע שבת. וואסארא בנין איז דאס געווען?

ווי אזוי פלעגט ער דאס אויסדריקן? ער פלעגט גייען אין קינא קוקן מאוויס אמאל? יעדע וואך ס'מיר געגאנגען. ס'מיר געהאט א שיינע הויז. מיין פאטער האט געבילט

אונז האמער געהאט א שיינע לעבן, צען קינדער, און מ'האט געזינגען פריידעי נייט.
געדענקט איר אפאר לידער וואס איר פלעגט זינגען? וואס איז געווען

די יוד קען קיינמאל נישט. נו, א גרויסן דאנק, איך וויל אייך באדאנקען פון טיפסטן הארצן און אייך באגריסן פון מיין שטעטל באסטן, באסטן אין מזרח אמעריקא. און
איך בין סאו העפי, זאג לילי האט זיס, איך האב זי זייער ליב אין זי האט מיך ליב, זי האט נישט געוואלט שטיין מיט דער טאכטער נאר מיט מיר, לילי סעגעלשטיין וואס לילי סעגעלשטיין איז אויך געווען אויף אונזער ראדיא פראגראם און יעצט קען
גוט יא די צוהערער וועלן זיך זייער צופרידן זיין. איך בין צו
נאכדעם ווען מיין מאן איז געשטארבן איין יאר שפעטער איז איהר מאן איז געשטארבן און ס'איז געווען ווי צוויי שוועסטער. איך האב געמופט, איך בין געגאנגען לעבן אין אפארטמענט בילדינג און לילי איז געווען די נעקסט פלאר. די שכנ'טע. יא.
אקעי, איך ווינטש אייך א גוט יום טוב, א גוט יום טוב סוכות, שמחת תורה, שמיני עצרת און אל דאס גוטס, און איר און לילי זאלן אויך לאנגע יארן לעבן ביז הונדערט און צוואַנציק מיט געזונט.

און אויב האסט געהערט מיין אינטערוויו מיט אדעלע דאגערמאן, א לעבן געבליבענע פון אוישוויץ וואס לעבט ביז הונדערט און צוואַנציק אין קאנזעס סיטי, און יעצט פון אונזער ארכיוו אן אינטערוויו וואס מיר האבן איבערגעגעבן אין פֿיר און צוואַנציק מיט איטל לאנדאו, אויך א לעבן געבליבענע פון אוישוויץ, און אויך פון אונגעריש רעדנדיקע לענדער האט הנאה. אויף אונזער היינטיקן פראגראם האבן מיר דעם כבוד זיך צו באקענען מיט איטל לאנדאו פון דער היים ברעטלער. א לעבן-געבליבענע אריגינעל פון ווישעווע אין מארמאראשער געגנט פון טראנסילוואניע. זי האט אדורכגעמאכט אוישוויץ. זי וועט אליין דערציילן וועגן איר אינטערעסאנטן לעבן פאר, בעת און נאך דער מלחמה. זי וואוינט יעצט אין מאנהעטן. איך האב זיך דערקלונגען צו ניר דעם זעקסטן יוני טעלעפאניש. איך וויל באדאנקען ר' ישראל ברעטלער פאר'ן זיין מיט-פראדוצענט און באקענען מיך מיט איטל ברעטלער לאנדאו, וואס איז אגב זיין קוזינע, האט הנאה פון אונזער שמועס מיט איטל ברעטלער לאנדאו. מיין נאמען איז איטל לאנדאו, געבוירן ברעטלער. איך בין געבוירן אום צוואנציגסטן אפריל נײַנצן אַכט און צוואַנציק. אין ראמעניע, אויף א פלאץ וואס די ראמעניע וואס איז געוועזן נאנט צו אונגארן, אזוי דורינג דער מלחמה איז עס געווארן אונגארישע כח, און היצט איז עס ווייטער ראמעניע. די געגנט האט געהייסן, הייסט, מאראמוריש. די סטעיט, יו נאו, די סטעיט הייסט מאראמורעש, ס'איז היינט רומעניע, אבער אין דער מלחמה האט עס באלאנגט צו אונגארן, אזוי ווייל די רומענישע האבן נישט איבערגעגעבן די אידן צו די דייטשן, און די אונגארישע יא, אזוי אז ס'איז וויכטיג צו וויסן.
איידער מיר הייבן אן וועגן דער מלחמה, קענט איר אביסל איבערגעבן א בילד פון אייער משפחה, איר האט געהאט עלטערן, מיט וואס האבן זיי זיך באשעפטיגט, און געשוויסטער און אזוי ווייטער.
אונז האמיר געוואוינט אין א שטעטל וואס וויאזוי זאל איך אייך אויסרעכענען, ס'איז געוועזן די הויפט גאס איז נאר געווען אידן, די ראמענער האבן געוואוינט אין די בערג אבער זענען געוועזן אין אדער געארבעט פאר די אידן מערסטנס. עס איז געווען אסאך ארעמע לייט אבער ס'איז אויך געוועזן זייער אסאך מענטשן וואס האבן געהאט הרחבה פרנסה און מיין משפחה. האט געלעבט פון איינעם פון די גרעסטע געשעפטן אויף מאטעריאל וואס איז געוועזן אין דער געגנט, און מיין מאמע איז געווען איינע פון צען קינדער, און מיין טאטע אויך איינע פון צען קינדער, חסידישע משפחות. אלע ביידע וויזשניצער חסידים, ענד אזוי אז כ'האב געהאט אסאך געשוועסטער קינדער און טאנטעס און אנקלס און א גרויסע משפחה. מיין טאטע געדענק איך איז געוועזן זייער געארבעט אזוי פאר דער קהלה אסאך.

די מענטשן אזוי אז כ'האב געקענט די אלע משפחות מער ווייניגער. איר זאגט איר זענט געווען וויזשניצער חסידים, קענט איר דאס באשרייבן און צו איז מען געפארן קיין אפשר סיגעט צו באזוכן דעם רבינ'ס הויף?

יא.
וואס איז א באקאנטע נאמען און וויאזוי האט געהייסן.
דאכט זיך מיר מענדל און דער זון וואס האט געלעבט וואס איז געבליבן לעבן איינער האט געהייסן ברוך און איינער האט געהייסן אוי מיי גאד.

הלבני, דוד הלבני, האט איר געהערט אפשר אמאל? אה יא, פון סיגעט, יא, איך האב מיט אים אמאל גערעדט. יא, אקעי, זיין ווייב, זיי זענען געווען אסאך אין מיין הויז און איך אין זייערס, ווייל זיין ווייב איז געווען מיין בעסטע חבר'טע, זי איז געווען די טאכטער פונעם ווישעווער רב, זי איז געווען א הגה.

און רומעניש ווי שאול דער סוס, און אונז האמיר געזאגט ווישע וואס ווישע.
אויף אידיש ווישע.
יא.
די ברעטלער משפחה האט געהייסן די בארבאטישסטע משפחה אין שטעטל, און מן הסתם געלט ווייל ס אויכעט אסאך געגעבן.
אייער פאטער האט דאך געהאט זייער א וויכטיגע ראלע, איז נעמען דאס געלט פאר אלע באדערפענישן איז זייער וויכטיג.

די גוים זענען געווען מערסטנס פויערן, די טאכטערס זענען געווען דינסטן אין די הייזער, ביי אונז האבן מיר געהאט איינע וואס כ'האב געדענקט פון ווען איך בין געבוירן אייביג געווען מיט אונז אין שטוב, אבער אזוי האבן זיי געוואוינט אין די בערג ארום, אין שטעטל איז געוועזן ניינציג פראצענט אידן.
און די שפראך פון דער גאס, פון דער אידישער גאס, איז געווען אידיש?
אידיש, אידיש, יא, אידיש. יעדער האט גערעדט רומעניש, און נאכדעם שפעטער ווען ווען די אונגארן האבן איבערגענומען, וואס איז געוועזן דעט מיינע עלטערן האבן גערעדט אונגעריש ווייל ביפאר האט עס אויך געווען אונטער אונגארן, אזוי ווי איך זאג עס איז געוועזן נאנט ביי די גרעניצן, סאו מיינע עלטערן האבן גערעדט אונגאריש און איך האב אויך געדארפט לערנען ווען איך בין געוועזן אזוי ביי צען יו נאו. האבן די גוים אויך גערעדט אביסל אידיש? וועלכע פון זיי?

רבנות, רבנות. נאר מודיעני האט עס געוואוסט צו זאגן, ווייל זיין מאמי איז נישט אויפגעשטאנען אזוי פרי ווען מען האט געדארפט גיין זייער פרי צו שול, אזוי אז עס איז געוועזן אנגעפארט פרום ביפאר און די שיקסע פליגען צו אלס די דינסט פליגען צו אלס פארבערייטן צו גיין אין שול. גוט, איז מיט וואס האט אייער מאמע זיך באשעפטיגט?

די ערשטע האט געהייסן בינה, Bina, די צווייטע פייגא, א ברודער יצחק אייזיק, נאכדעם איך, איטל, כ'האב געזען ביי די מצבה אויף מיין עלטער באבע געשריבן יט ט למד איטל. און א שוועסטער וואס האט געהייסן שרי, און א ברודער'ל א קליינער שמואל אליהו, זעמיר געווען זעקס קינדער. און ווי אזוי האבן געהייסן טאטע מאמע? אברהם חיים ברעטלער און חנה שטערן. זייער פיין. איז איר זייט געווען אין רומעניען און אין וועלכע שולע, וואס פאר א שולע זייט איר געגאנגען, אין א רומענישע אלגעמיינע שולע? א רומענישע אלגעמיינע שולע, אין שפעטעריגע יארן האט מיין אנקל געברענגט א בית יעקב לערערין, אבער איך בין נישט אסאך נישט אזויפיל מיינע עלטערע שוועסטערס האבן יא זייער נאכמיטאג יעדן נאכמיטאג געגאנגען אין בית יעקב, איך געדענק נאר אזוי ווי זייער זייער כעס ביי דער מלחמה זיך ווען די מלחמה האט זיך אנגעהויבן האט זיך עס אויפגעהערט, אבער מיינע עלטערע שוועסטערס האבן געהאט א גוטע אידישע ערציאונג.
יא, בית יעקב שולע איז געווען א וואונדערליכע זאך אין א שטעטל, איז דאס געווען פאפולער ביי די אידן?
יא, יא, ס'איז געוועזן, אבער אבי איך זאג זייער איך האב נישט געהאט זייער אסאך ביקורת ווען די אונגארן האבן איבערגענומען האט עס זיך אויפגעהערט קאמפליטלי. וואס האט מען געזאגט וועגן ציוניזם, וועגן ישראל, האט מען גערעדט וועגן אזעלכענע זאכן? יא, איך האב געהאט, מיין טאטע איז געווען דער עלטסטער פון צען, עס איז געווען זיבן ברידער, און די יונגערע ברידער וואס זענען נאך נישט געווען חתונה געהאט, זענען געווען אזוי ציוניסטיש, האב איך, געדענק איך יו נאו, זאכן, איך ווייס אז מיין עלטערער מיין אנקל איז געפארן קיין בערלין ווען ס'איז געווען די אגודה קאנווענשאן דער און דא אזעלכע זאכן.
אבער עס איז נישט געווען קאנטראווערסיאל, די אנדערע פון די חסידים האבן אביסל זיך געשלאגן אדער. אגודה, נאר די יונגערער גרופ, עס איז געווען אנגענומען. ס'איז געווען גוט אנגענומען, מ'איז געווען שטאלץ דערויף. די אגודה איז די אגודה געווען פון פאר פרומע אידן, א א ציוניסטישע ארגאניזעישן. מיין יונגערע אנקלס וואס זענען נאך נישט געווען חתונה געהאט יאך, עס איך זאג דיך איך ווייס איך געדענק איינמאל ס'איז געווען א גרויסע דאס אז מיין אנקל איז געפארן צו דער קאנווענשן, די אגודה קאנווענשן קיין בערלין, איז פלעגט איר אביסל ארום פארן? געדענקט איר צו איר זייט געפארן למשל צו אנדערע שטעט ווי למשל סיגעט אדער בוקארעשט אדער. סיגעט, אין סיגעט בין איך אסאך אפאר מאל געפארן ווייל איך האב געהאט עפעס א פראבלעם מיט. קאפ ווייטאג פון א געדענק די מאמי האט מיך גענומען צו עפעס שפעציעלע דאקטוירים אין סיגעט און ס'איז געווען דארט א האטעל וואס אז זעמער געסטאנען און אפאר מאל יא געפארן קיין סיגעט און אחוץ דעם א קליין אנדער שטעטל ווי מיין אנדערע באבע האט געוואוינט פלעג מיר גיין דארט זומער ווען ס'איז נישט געווען קיין שול פלעג מיר גיין צו די אנדערע באבע האט געהאט א זייער גרויס

געדענקט איר עפעס ספעציעל צום באמערקען פון די סדרים? ס'איז געווען וואכן בעפאר וואס מ'איז געוועזן זייער עקסייטעד ווייל מ'האט געהאט נייע קליידונג און אלעס ניי און וואס ס'האט זיך געטוהן יו נאו לייק יא ס'איז געווען זייער זייער עמאשענעל זייער זייער.
פסח איז ספעציעל פסח. איר זאגט אז אין די ווי איר האט געזאגט האבן די אונגערן איבערגענומען אייער געגנט גאנץ טראנסילוואניען אין נײַן און דרײַסיק איז ווי אזוי האט אייער לעבן געביטן אין די ערשטע יארן פון. ס'האט זיך אויפגעהערט פאר מיר שול. ביקאוס ביז דעמאלט בין איך געגאנגען רומענישע שול, איך בין געווארן אין אַכט און צוואַנציק יאר איידל, און פלוצים איז שוין נישט געווען, בית יעקב אויפגעהערט, אזוי איז עס געוועזן, אזוי די קינדער האבן זיך נאר געשפילט, זייער ווייניג ערציאונג, זייער ווייניג, איך בין געווען פון די וואס האט פארפאסט

איז עפעס געשען מיט אייער פאטער און אייער פעטער'ס געשעפט? וואס איז געווארן? וואס מיינט איר מיטן געשעפט? האבן די אונגארישע געשטערט דעם געשעפט?
איך זאג אייך אויס און אמת, נאך דער מלחמה ווען זעמיר צוריק געפארן אין שטעטל האב איך נישט געוואלט אריין גיין אין שטעטל, איך בין געגאנגען אויפן. אויפן בית אויפן ציון ווי מיין זיידע איז געליגן, כ'האב געוויסט מיין זיידע איז געשטארבן, כ'בין געגאנגען דארט און צוריק געקומען צו דער סטאציאן, כ'האב נישט געוואלט גיין זעהן וועלכע גוים וואוינען אין מיין הויז און וועלכע גוים האבן דאס געשעפט, כ'האב נישט געוואלט וויסן און כ'האב נישט געוואלט פרעגן, כ'בין געווען צו שטארק ווייטאגדיג צו גיין.

וואס איז געוועזן מען האט געהאלטן אפן אבער נאר מיין עלטערע שוועסטער און מיין יונגע טאנטע זענען דארט געזעסן קיינער איז נישט אריין געקומען קיינמאל נישט אין געשעפט ס'איז געווען אפן האבן זיי האבן אלע די גוים האבן אלע רעספעקטירט מען האט עס געהאלטן ווייל די פאליציי איז געקומען צו זעהן צו ס'איז אפן און ס'איז געווען דארט צוויי יונגע מיידלעך געזעסן אין געשעפט קיינער נישט אריין געקומען.
זייער אינטערעסאנט. יא, איך האב געקלערט אסאך וועגן דעם, אז ס'איז געוועזן אז קיינמאל איז קיינער שוין צו מזרח דארט געגאנגען שפילן, און ס'איז געווען א גרויס געשעפט, געגאנגען דארט שפילן און דאס, אבער נישט קיין אנקל, נישט קיין מיין טאטע, קיינמאל נישט אריינגעגאנגען דארטן, נאר מ.

אונגערן. כ'האב פונקט גערעדט איצט מיט אן אייניקל פון מיינעם, זאג זאגט וויאזוי אונז האמער אזוי געגלייבט אין די דייטשן, איך האב געלערנט מיין חומש איז געווען בראשית אםאנפאנג דער ליבער הערגוט. די דייטשן זענען געווען די. קיינער האט נישט געגלייבט. אין א היינטיגער וועלט קען מען נישט פארשטיין וואס ס'הייסט אז ס'איז דא קאמפלעט אז מ'קען נישט הערן קיין נייעס, יא, וואס אז מ'האט געקענט קאמפלעט אפ. שטעלן אלע נייעסער וואס זענען געקומען, איך געדענק מיינע מיינע אנקלס האבן געהאט עפעס א ראדיא באהאלטן, מען האט אלע ראדיאס קאנפיסק אוועק גענומען, האבן געהאט באהאלטן א א ראדיא אין קעלער ביי אונז, און מען פלעג אראפגיין אין קעלער פרובירן הערן נייעס פון דער וועלט, אלעס וואס מ'האט געהערט איך פלעג געווען זייער א נייגער קינד און אייביג נאכגעלאפן נאך זיי האט מען נאר געהערט זשזשזשזזש אלעס איז געווען מ'האט נישט גע מ'קען זיך נישט פארשטעלן היינט וואזוי דעמאלטס האט מען געקענט אפשפארן אלע נייעסער פון קאמפליט אינגאנצן.

איר פארשטייט וואס איך זאג? יא, יא. אבער עס איז געווען קלאנגען וועגן דאס וואס פאסירט, און קענט איר באשרייבן וואס איר האט געהערט?
וואס זאגט איר? ס'איז געווען קלאנגען, זאג איך, רומערס, אזוי צו זאגן אויף ענגליש. רומערס?
יא, איך זאג אייך וואס ס'איז געווען רומערס. אונז האמיר געהאט קאזינס, מיין טאטע האט געהאט געשוועסטער קינדער פון פוילן, יא, און איין מאל איז אנגעקומען אין מיין שטעטל אפאר פאלק וואס זענען געווען קאזינס. און איך געדענק זענען אריינגעקומען אין שטוב און געזאגט ארט און ס'איז געווען שבת און זאגן אונז ארט זענט איר משוגע אזוי אנצוטוהן מיט צירונג און מיט פענסי און איר ווייסט נישט וואס ס'גייט אן אין די פעלד און יעדער האט נעבעך געזאגט זענען משוגע און אום צווייטן די טאג זעהן זיך אויף, איך ווייס נישט ווי זיי זענען, זיי האבן איבערגעלעבט, זיי זענען אוועק געלאפן, אבער איך געדענק דאס איז געווען דאס איינציגע מאל וואס אונז האמיר געהערט פון עימיצן זאגן אה, זענט איר משוגע, איר גייט נאך ארום מיט צירונגען, מאכט נאך אזא מין. און און און און יעדער האט געמיינט אז זיי זענען משוגע. אפאר וואכן ביפאר האט מיין א יונגערער אנקל מיינער האט זיך געצויגן פון וויזשעוועס צו דעברעצען, דעברעצען איז געווען די צווייטע גרעסטע שטאט פון אונגארן, און האט מיך געפרעגט ווילסטו קומען מיט אונז? ער האט געהאט א קליין מיידעלע, מן הסתם יו נאו לייק האט ער געקלערט ער וועט האבן עימיצן צו שפילן מיטן מיידעלע, באט איך בין געווען אזוי גליקליך צו פארן צו א גרויסער שטאט, און איך געדענק מ'האט מיר באקומען נייע קליידונג א זייער שיינע מאנטל און א עפעס יו נאו ספעציעל זייער שיינע קליידונג און איך בין געפארן מיט מיין אנקל קיין דעברעצין און דארט ער האט געהאט מיין אנקל אזא צוויי יונגע נישטעס און זיי האבן מיך גענומען דאס ערשטע מאל טו א טיאטער און טו די אפערא און איך בין געווען אין זיבעטן הימל גליקליך. און צוויי וואכן שפעטער האבן די דייטשן איבערגענומען, און כ'האב שוין נישט געקענט אהיימגיין. כ'האב געוויינט אז כ'וויל אהיימפארן, און ס'איז נישט מעגליך געווען מער אהיימצופארן. און מיין אנקל האט מיר געזאגט זארג דיך נישט ווייל ער האט ער איז געווען א טיר א מאכער ער האט שוין געהאט אין א קורצע צייט פאפירן מיט גויאישע נעמען מיט פעספארטס מיט גויאישע נעמען פאר מיר און פאר אים און ער האט מיר געזאגט ער וועט מאכן די זעלבע פאר אונזערע עלטערן און מ'עט אריב זיך אריבער שווערצן צו רומעניע. און ער וועט ברענגען יעדן איינעם, און איך זאל נישט וויינען, און איך זאל נישט אהיימפארן. און דערווייל איך האב, ווייסט, איך בין סתם געווארן דיפרעסט, איך ווייס נישט וואס היינט וויאזוי צו זאגן, ווען מ'איז שוין געווען אויפן בארג אריבערצוגיין קיין ראמעניע,

פאר די דייטשן, פאר די שווערצער זאלן קומען, ס'זאל ווערן טונקל, און זאלן קומען אונז אריבערפירן, איז יעדער אנטשלאפן געווארן, און איך בין אנטלאפן, כ'האב נישט געקענט, כ'האב פארגעסן צו דערציילן אז ס'איז געווען די צוויי פוילישע אידן וואס האבן דערציילט פון וואס האט פאסירט אין פוילן און קיינער האט זיי נישט געגלייבט, אבער ווייל איך בין געווען אזוי אזוי טרויעריג און און מ'האט געבענקט נאך די עלטערן און איך האב אים יא געגלייבט און ער האט מיר ער האט אלעס געוואוסט, איך בין זעכער כ'האב נאכדעם געליינט אז פינף יונגלעך האבן פוילישע יונגלעך האבן געקענט אריין אנטלאפן פון אוישוויץ און זיי האבן זיך געראטעוועט, איך בין זעכער אז דער איז געווען איינער פון די פינף מענטשן ווייל ער האט אלעס געוואוסט, נאכדעם ווען איך בין אנגעקומען אויף וואס ער, איך האב געוואוסט פונקטליך אלעס, ער האט מיר געזאגט, סאו אזוי ווי ער האט מיר דאס געוואלט האב איך נאר געוואלט גיין צוריק מיט מיינע עלטערן און אזוי ווי כ'האב נישט געקענט בין איך געווארן זייער דיפרעסט און ווען יעדער איז אנטשלאפן געווארן און איך האב געזעהן ווי ס'זענען געוועזן די פאליציי וואס זענען געוועזן אויפן בארג.

גיין, איך וויל נאר גיין ווי ס'דא אידן, סאו האט ער מיך גענומען פון צוריק אין שטאט, שוין נישט געווען קיין איין איד, פון איין שטאט צו דער אנדערער געפארן, ס'איז נישט געווען קיין אידן, ביז זעמיר אנגעקומען צוריק אויף א פלאץ ווי דער לעצטער טראנספארט פון אונגארן איז.

מיינע עלטערן פון פון ווי זיי זענען געווען, זיי האבן דארט געווען איין טאג אין אוישוויץ, און און כ'האב געוואוסט איצטערט גיימער, און כ'האב געגלייבט די אינגלעך אלעס וואס זיי האבן, זיי האבן געוואוסט אלעס, זיי האבן געוואוסט פון פון געזש טשעמבערס, עווריטינג, אלעס, אינעם צווייטן טאג האט מען אויסגעקלאבן און כ'האב געוואוסט היצט גיי איך צו די געזש טשעמבערס, און גייענדיג. איז געווען א גרופ עפעס זייער פון מיידלעך דארטן און און איך הער מיין שוועסטערס קול פרעגן איז דא צווישן אייך עימיצער פון דעברעצין און ס'איז געווען איך האב אנגעהויבן שרייען איר נאמען און זי האט אנגעהויבן שרייען מיין נאמען. און מ'האט געדארפט ווייטער גיין, אבער מ'האט געטראפן א לאנגע מעשה, כ'בין זיך, מיין מאמי איז געבליבן לעבן און צוויי אויף מיין שוועסטערס, און זיי האבן מיך איבערגעטוישט מיט, ס'איז געווען אן אנדער מיידל, איבערגעטוישט צו קומען דארט מיר.

טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פינף דריי איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
איר זייט איר זייט געבליבן אלע צוזאמען ביז סוף ביז דעם סוף פון די מלחמה?

קליינע שוועסטער און מיין קליינער ברודער גראד ווי זענען אנגעקומען, א ברודער איז האט געלעבט אפאר חדשים האמער געהערט נאכדעם פון א חבר און אויף אפאר חדשים האט ער געלעבט און נאכדעם איז ער געשטארבן.
וואו האט מען אייך גענומען צו ארבעטן פון אוישוויץ? א פאבריק וואס האט געמאכט עפעס גרויסע מאשינען, מ'האט נאר געדארפט קוועטשן א באטן אויף א מאשין, נאכדעם האמיר געוואר געווארן אז ס'איז געווען קליינע קליינע צייטן שטיקלעך פון פון טאנקן, אבער זייער קליינע מעטאל שטיקלעך פון טאנקן. אין דייטשלאנד, אין פוילען, וואו? דייטשלאנד.
פאלער'ס לעבן האט עס געהייסן, פאלער'ס לעבן. וואס איז געשען ביים סוף פון די מלחמה?
די ביטערסטע צייט פון אונזער לעבן געווען נאך דער מלחמה, ווייל דעמאלס האט מען הערשט דערזען וואס א חורבן ס'האט פאסירט, ס'איז געווען די שווערסטע צייט, און איך בין באלד, ערשט האט מען אונז גענומען. האמער געוואלט גיין קיין מען האט געקלערט אין שווייץ די צוג איז געווען אומזיסט פאר אידן דעמאלטס אין דייטשלאנד און האמער געוואלט גיין קיין שווייץ געקלערט איך ווייס נישט פארוואס דארט האמער טרעפן עפעס באט איך האב אנגעהויבן מיין מאמי האט שוין געוויסט איך האב באקומען טובערקולאסיס און.

יא.
און האט איר געהאט קאנטאקט, באזוכונגען פון משפחה? מאמי איז איינמאל געקומען ווען מען האט נישט געהאט קיין געלט, ס'איז געווען זייער שווער, זייער שווער, נאר געשריבן בריוו, בריוו האב איך באקומען פון יעדן איינעם שטענדיג. פאר אלעמען האב איך געוואלט פרעגן ווי אזוי איר זייט באפרייט, זייט איר געווען אויף א אזא גערופענעם טויט מארש, און וואו גענוי און ווען גענוי האט מען אייך באפרייט?

מיט געדינגענע וואס זיי האבן געקענט טרעפן, אלטע שיפן, זייער ס'איז זייער שווער געווען, איז ביפאר מען האט געקענט ארויפגיין אויף אזא שיף איז געווען א ישראלער דאקטאר וואס ער האט באזוכט קודם די מענטשן אויב זיי קענען אויסהאלטן אזא מין

שוין קיינער נישט געפ מיין מאמע אויך נישט געפארט מיין מאמע און שוועסטער אויך נישט און דעמאלטס איז מן הסתם וואס איז געוועזן דעמאלטס איך שטעל מיר פאר דאס איז שוין געווען אמעריקאנער העלפער ס'איז געווען אין פאריז א ספעציעלער האטעל ווי ס'איז געווען אסאך אזא מינע

יא, אבער די איינציגע זאך וואס זיי האבן געקענט טוהן איז מען האט אריין אינדזשעקטירט און די לונגען זאלן זיך צוזאם פאלן און אויסהיילן ווייל עס איז נישט געווען קיין שום מעדיקעישן פאר דאס, סאו יו העוו טו גאו יעדע וואך צום דאקטער אז ער זאל קאלעפס די לונגס.

ווען איך בין שוין געווען בעסער, איך בין געגאנגען קיין ישראל, און ביז דערווייל איך האב מיך אויסגעלערנט עברית, איך האב געקענט גוט עברית ביי דעם, און איך האב באקומען א פאסטן דעם צווייטן טאג ווי איך בין אנגעקומען קיין ישראל, און צוויי וואכן שפעטער האב איך, בין איך ווייטער געווען אין שפיטאל אין ישראל פאר אנאדער לאנג לאנג טיים.

א צייט? נ, נ, מיט דעמאלטס בין איך שוין געווען צוזאמען מיט מיין מיין געשוויסטער מיט מיין מאמי. אהה.
אקעי, ווי קומט עס דען אז איר זייט געפארן קיין אמעריקא?
אה, דאס איז געווען, דאס איז געווען יאר שפעטער, דאס איז געווען יארן שפעטער, קודם זעמיר געווען אין ישראל, אין ישראל בין איך ווייטער קראנק געווארן. און ווען איך בין געווען געווארן איך האב געהאט א רילעישאנשיפ וויז א קאזין רייט און ער איז געפארן מיט א שוועסטער נאך די מלחמה די שוועסטערס חתן איז געווען אין קאלאמביע אין קאלאמביע אין סאוט אמעריקע און ווען איך בין געגאנגען אין שפיטאל איז ער געפארן צו די שוועסטער און ווען איך בין ארויס געקומען. איז ער געקומען קיין ישראל און האבן חתונה געהאט, און אין ישראל געווען זייער שווער די צייט דעמאלס, סאו יעדער איז געווען זייער צופרידן ווען מען האט מיך ארויסגעשטופט פון דארט אמאל פארן קיין קאלאמביע, ווען מען האט געהאט דינסטן און ס'איז געווען זייער לייכטערס לעבן. סאו, כ'האב געוואוינט אין קאלאמביע און דארט זענען געבוירן געווארן מיינע קינדער, און נאר ווען כ'האב דאס צווייטן געשיקט קיין אמעריקע אין ישיבה זעמיר געקומען אהער. אה, איר האט געלעבט א לאנגע צייט אין קאלאמביע. יא.
איר רעדט טאקע מסתמא עספאניאל זייער גוט. סי, סי קאמאו.
אינטערעסאנט. אין וועלכע שטאט?
באגאטא.
די קרוין שטאט, די הויפט שטאט. יא. וואס פאר א אידישן לעבן איז געווען דעמאלט אין באגאטא? האמער געהאט א שיינעם גרופ, ס'איז געווען א גרופ, א קליינער גרופ, אבער געברענגט פון אמעריקע כשר'ע אלעס, ס'איז געווען זייער לייכט לעבן, יעדער האט געהאט דינסט.

מן הסתם עפעס עפעס א עימיצער וואס וואס וואס האט געוואוינט וואס האמער גע איך ווייס שוין מיין שוועגערן האט געהאט א שוועגערן יו נאו ווייט אזוי.
א מחותן עפעס א מחותנים.

טוהן גוטע זאכן, זי זאל זיין געזונט און שטארק, ותהיה מצליח אין אלעם. שלום שלום. די זאלסט נישט זאגן אז.